Таатта улууһун общественнай ыстаабын ыҥырыытынан Дьокуускай куораттан Илии сылааһа диэн Саха сирин ийэлэрин иистэнэр сыаҕын маастардара анал байыаннай дьайыыга сылдьар биир дойдулаахтарбытыгар анаан таҥаһы тиигэ үөрэҕи ыыттылар. Ытык-Күөл, Дьохсоҕон, Чөркөх, Үс Амма, Баайаҕа, Уолба, Игидэй ийэлэрэ үтүө хамсааһыҥҥа тута кыттыстылар.
Икки күн устата аҕыс эр хоһун мөһөөччүгүн тигэр, уоппускаҕа кэлэр биир дойдулаахтарбытыгар туттара соруктаах истэнньэҥ эйэлэр улуус тоҕус нэһилиэгиттэн түмүстүлэр. Ааспыт ыйга улуустарга тахса сылдьыбытым. Улуустар бэйэҕит оҕолоргутугар көмөлөһүҥ, төһө кыалларынан ийэлэр олорон эрэҥҥит истэниҥ диэммин ыҥырыы таһаарбытым. Ол ону ылынаннар Мэҥэ Хаҥаластар аан маҥнайгылар буолбуттара. Кинилэр билигин Мэҥэ Хаҥаластар биһини кытта тэҥҥэ иистэнэ олороллор. Икки сулуус пуллана бытаттылыһа буолла. Эп, иннен таттым дөнүгөр мақтал, киндер курутун маннык үрдээх көхтөөх буолаллар. Мөһөөччүккэ уон биэсти уон сэттэли көрүҥ сайынгы таҥас киирэр. Үлэ тэтимнээхтик бардын диэн тэрээччилэр быһан бэлэмнээн аҕалбыттар. Хас биирдии таҥас матырыйаала тигиитин хаачыстыбата бастыҥ буоларыгар истиэнньэҥнэр сүрүн болҕомтону уураллар. Барыта ис сүрэхтэн, илии сылааһын иҥэрэн туран тигиллэр.

Биир оччо чараас куурканы, ырбаахыны, футболканы тиктилэр. Маны сэргэ иис сыаҕын тус киэбинэн плащ-палатка тигиллибит. Маны сииккэ силбиккэ кэтэрэ таһынан, биир өттүн эргиттэххэ быылтан-буортан харыстыыр. Ону тэҥэ күнтэн хахха буолар аналлаах эбит. Күннэтэ иис курсугар сылдьыбыт ийэлэр бүтэрбит таҥастарын штабка аҕала тураллар. Анастасия Кулаковская бу хамсааһыҥҥа былырыыҥҥыттан кыттар. Мин бастаан ити саҕаламмытыгар туох сылаас бакка тикпитим, оттон бу иккис ырыыга уже кэлэн үчүгэй баайда үөрэттилэр. Онно үөрэтэллэригэр буоллаҕына мин уже уже профессионально халыыбынан бардын көрдөрбүт буоланнар бачараас таҥас тиктибин, мин уже иккиспин тигэн эрэбин. Онно кэлэн көрдөрбүттэрэ наһаа үчүгэй, астынныбыт, үчүгэй баайдык бары бииргэ тигэн үөрдүбүт уонна эрэнэбит барыта бу биһи тикпит таҥаспыт барыта тыыннаах төннөн кэлэллэригэр диэн Тигиллибит таҥас барыта маннык алгыс тыллаах мөһөөччүккэ угуллан уоппускаҕа кэлбит уолаттарга туттарыллыаҕа. Бүгүҥҥү күҥҥэ биир кэмпилиэк тустаах аадырыска ыытыллыбыт. Өйөөбүт, биир тылынан санаанан кэлбит биһи ийэлэрбит, эбэлэрбит буолаллар. Онон кинилэргэ оттон наһаа улахан махтанабыт. Бу хамсааһыҥҥа кыттыбыттарыгар, уолаттарга анаан тикпиттэригэр барҕа махталбытын тиэрдэбит. Уонна оттон бу барбыт таҥас хаттыгас буолан, уолаттарбытыгар кыайыы көтөллөөх кэлэллэригэр баҕарабын. Маннык аатын эттэххэ, уопсастыбаннай ыстаапка киирбит үбүнэн сүүрбэ биэс остуока тепловизор, аҕыс коллиматор, отут рация уонна бинокль, ону сэргэ ас-үөл, таҥас-сап, эмп-том, туттар мал атылаһыллан, байыаннай чаастарга тиийэн турар. Маннык күргүөмүнэн түмсэн, ийэлии истиҥ сыһыаны иҥэрэн, уолаттарбыт санааларыгар күүс-эбэн бөҕөргөтөн биэрэбит диэн Таатта ийэлэрэ хамсааһыны биир санаанан өйөөн, күүс-көмө буоларга бэлэмнэр. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха сирэ күнтэн күн.